sinoona kuti chii mfana bomba mm. ngoma rako nonzi matthew reri nenungu chii since aenda kumashops asati adzoka vamwe tasvika potogesa nekuchinja Tatongomirira chikafu nekudya. Kana ino mutino unoita kanjida kana dobhingu zaisari kana tombosvika. Ah, bakaipa. Ah, come on. Madzoka. Koma tochinja. Eh, ndachinja nekuneta kwanda ndakaita uko ndatoti ndigeze ndiite fresh kuti ndione kutsvaira mpaka mama musiya mune tsvini yakadaro Eh, but mose ndine ka good news. kuti juzi kuti juzi yekuti yechi Mama ndaona basa. ona basa Eh, basa kupi kuma shops. uku. kumashops Eh, ona basa mushop ipi kwe ye baba vari kutanga ka. Eh. Yechituwe yacho. wo Eh, yekushanda mushop.

Haa red unonzi rombe leri. Sewati rombe leri. Ah. Mati chii chamuri kutaura? Muri kutaura kuti chii? Chibage changa chiri mwadi kuburitsa panze. Iwo unonyepa stereki iwo mabhonzero unoda kuvenga Matthew izvo zvekuramba uchimunye Matthew atowana basa. Atowana basa rarotowana kwachipuwa 350 US mchiko yamakangoti konowono makagara. Atori kubasa ere izvi zvikaramba? Atowana basa ndikutoda ndatobvako. Ah nyaya iyi. nyaya dzekuita sei atosvika atoti ini mamuchinyaya kuti meti hana kuya meti atoya atosiya chingwambo izvo zvisumuka hande tinoita basa jemu akuita sei iwaye kanoda kumhanya zvinhu zvoda kutsvaga zvinhu zvenyaya jemu iwe ha kuda kudya stereki iwe

Haa mia ndinokutarisa kuseri kanenge ari kuseri. Mia ndinokutarisa. Kwewe uri kunovi? Asi wanga uchinditi? Zvatonombogeza nanhasi vamwe tatogeza tikachinja iye wasati watombogeza zvako. Ayo ndinonituma ugeze reo. Asi haisiro nyaya ndafambira. Kana usina nyaya ibva kuno kumani. Unozondiudza zvokugeza unonituma ugeze.

haunozoti nini ngai ndaona unonoita sei zvangu tozokunyepera zvangu ndika ndinokutaisira kushaya kuseri ega ndikudze chokwadi matthew nhau punguwa dzemabva unoonana dzidzi matthew atobuda Ndaenda kuDubai. KuDubai? Ndosandononge bedzi. Munhu andasangana naye manje manje apa. Wakutienda kuDubai. Ndobva nopenda ndobva noperekedza kuairport. But anga atakura zvuma zve 10 kg. Saka panga acho ari kudzoka zvake izvozvi aine mari because aitakura zvinhu zvine mari. Saka anga anyatsotaura nyaya yekuti pamota imbondiudza kuti mota GD6 neDiscovery ndevi mota iri kupisa yaangafaniri kutenga kana auto.

Hey, anga miti vane zvoina nyepera kamunga kadai soke ka Hey, ameno acharipedza peka nyepa zvisinei nazvo tangotunga kunonyepa chete Ah, mama enda unodii ndambononasa yona kukumira uko ureit mm. saka zvofamba hazvo zvakanaka ah, mm. ah, but ini ndani nzari tikudiwi

Mfushwa futi? Eh. Ah, imi munoziva kuti ndichino mfushwa but motora zvemufushwa. Ko madora? Ya, anenge ari nani. Ah, kuti mfushwa ne nenyemba. Munhu aiva ndabo. Enda kubasa. Unotsvaka basa. Unotsvaka basa. Basa. Eh, ndono chikoni kwati futi mama todikei todikei murume mkuru. Ah, mama, ndichiri ndichiri maoko enyu. Saka munoda ndiende kubasa ndinodii? Kama shimo kuma kwa hiyo, ukwanise kutsvaka basa. Ndichiri ndichengeta. Eh, unotsvaka basa mwanangu. Aiwa. Ah. ndichimboripo hainini ndichitombokanganwa izo kuti ndichanoshanda utochioda uchengeta ha ndichitomboda maguta undichengeta eh. hamzati ah, zvakaoma chanobhoisa kama uyu madora achona orit but moya muchibika anogona ubika madora ah, asi usati wasumukaka hmm. pane kanyaya kandina kumwana eh. upenyu hwawo mamwa nangu ndashati ndodiko akwasara unambonaambonotsvaga kamari zvino vatiti zvakaoma havana mari ah.

madora twangu ndichimbogaya kuti toita sei bcoz tikuda mari bcoz haine nangu zvokuramba ndichiitira malife yekuti titange ungodai neuraya hanjadi imbotenda pandini pandakumbava eh. yeri yeri yeri yeri yeri maikoro andiri andiri andiri ari mama wangu iwawo kanjani ungonzi watongomuka wakubora vii ayo ndangatozvitanga mwana wamera

ukuona mfana iwewe eh. ini ndine nzara panzara yandinayo eh. nanzi kuda chingwa chichi chandabva nditenga ndikuda sadza saka iwe da kuti uende kuna momzi eh. unotora kuna momzi kuti momzi ndine nzara but nzara yandinayo chi ndeyesadza kwete kuti waudzwa neni iwewe ndionosvika kuna momzi chiti chi ndine nzara ndikuda sadza uzvinzi ndingonzwa kuti wataura kuti inini ndini ndine nzara kwezvauchadonha makumbo mangu akanaka mama nenzara une nzara unotaura toda chingwa nechimwe aunonwa tima yemanje makusana naye ah, mama ramboumwe iwe usati wange munhu ari kuripa ngozi wazvinzwa yemunhu akafira muchigayo wazvinzwa ka yekuti ada kuramba achingonzwa nzara une mahwemusi here ari mudumbi mo ndine mama hamunawo here kana chikodza mvana chakasara mumba zvacho chikodza mvana chekuita se kwechingwa chawacho ndinosenze here ni e yeah? ndinoseenze here iwe wega wega watenda nzara mese hamuna kunenda mukanonwa timbo saka nzara ichazobva papi kana mukoma matthew andituma chaiwo matthew patone nzara yekuda sadza saka wati mwana matthew kakuti une nzara kwete kuti iwe une nzara asi matthew ndiye akutuma kuti ada sadza nekuti iye hazoda tine nyaya yedoro raanenge achinwa doro rake rinoda sadza e ah, ndisi doro ange ari mahewu akawira

mwari makati anotsvagana vanhu mwari makati anogogodza anosarura mwari baba ndagogodza ishe ndisunungurei baba tingati mukurarama kwangu ishe upenyu hwangu wandiomera ishe vana vangu vari kurara nenzara ishe amen oh mama mutori serious nditori serious mwanangu eh? eh.

Wanu wakazoda kuya kokira. Iwe. Anoita zvinobhowa. Eh? Kutokakaira wewe. Eh? Apa ndi madzimai muporofita ndotonzi ndina mama muporofita. Mm, andoramba zvechivanhu. Andipedza pawa. Mm? Andipedza pawa. Iwe kira wangu. Eh. But nhasi ka. Kwasara jere kumadziro. Alright. Eh eh eh. But panda rezi dzine tumuchinjikwa chinjikwa. Saka tuneona tiyela uko. Kona tikaona mairi vekushandira. Eh. Mari yejira tunewana. Saka kuma madura aita ndaboiliza zva zvapo. Mm. Eh. Saka ini ndapedza pangu napedza. Eh. Wapedza ndatura mabika madura shona. zvakadaro ati mafuta ati mafuta asara mashoma eh but anokwana sanga ndichitoda madomasi bozi mutaura zvema zvemafuta izvo mafuta anokwana tutaura zvemadomasa tikuti kufaya ndamari yemadomasi nyemba tungodya dzakadaro madora futi todya kadaro makati mufushwa torwa futi usina madomasi chingoti mufushwa unozongofushwa une madomasi ndatombokuonera yangu mufushwa chino usina mafuta zvitori nani atanenge wati unenge unema unenge une sauti zvinobhowa wakuda chii wewe uda uda uda uda uda madomasi here kana uda kudya sadza neyeni ngiri ndikuda ka ma- madora nemadomasi enda kwa mai wako wamaya mabhonzo imi unokwata chi andikuda zvine madomasi mama mungache 200 board andina 200 andina ndoba here zimbabwean dollar andina mwana ko takatara zve 200 vye

basa rapera because hainini hangu zvekuti timuke panapa tichitanga kudya chimunya kuti nemadora zvatopera ini ndinoda mukaka mazai kuti mazowe munhu anese ratizvo mashoma iwe akanzwa nziwa ndakanzwa nzi anzi ropa rako shomana chine papae tsika ndiye chingoti mukaka mazowe nemazai zvakanga nemari yechingwa tofanira kutoita ka breakfast eh iwe unogona iwe ndozoti wangwarira ngwarira mwana wangu eh ngendese madora angu anenge akutsva alright vemboisa dhuku rangu mumba alright yeah. Esse! Oh. Vakuru ndinorwa hondo, vakuru ndinorwa hondo, hapana asina kache. Eh, ndakandimboringe muhombodo mangu umo kuti masarei pane vana vanogona kundisvika pano kundisika wane manzwi wana awo ari kuda kufambira nyaya dzacho regai ndiringe ndione kuti mazaya angu achiri akakwana matata andakaziya ah, ayo harimo iri raita tautomirira kuti wakomana wacho nadai wachititsika tione kuti masuo awo towatambira sei rega ndione mukoma ah, ah kutori newo ari kuda kutsika musuo wangu nhaika Kuno akutouya uyu ndiani? Zvikako mzukuru. Vanga ndazviona kare.

Mm. Imi maditsika masuwa ano. Hongu tembo. Kandatokuona kudhara uchibva uko. Hongu. Shoka masembo tibatane mudare. Hongu tembo. Uchiona urongo hwako hwakafamba zvakanaka wendo wapfuura nhai? Ah, rwendo rwangu rwakafamba zvakanaka. ndanga ndazviona kwakungoti chikuru kare kana mapinda mochema zvinoda kuchemiwa kana tichiwedzera toita sei towedzera aiwa ndauya nemakwata aya Tembo. Yakanaka mzukuru. Hongu. Ndidzo pondo mbiri dzinombofana nhai? Hongu. Aiwa yakanaka. Tachitise munhu ari kuya kotenda hauchangoenda. Hongu tembo. Mudare muno ndaiona yauri kufamba nayo mazuva ano zvingoro zvomoto izvi. Hongu tembo. Nyaya yawasvika nayo mudare ndaiona. Hongu. Kwakuti kutenda kwakiti kuri mumoyo. Hongu Tembo. Ndaona zvakakodzera kuti ini nguva yatasenza tese yakanaka zvekuti ndikuwedzere. Ndiri kuda kukupa zai randikuda kukupa. Asi zai iri urichengetedze. Zai iri ukaripwanya unozotuka dare rino nekwausiri. unotuka midzimu muzukuru saka zvandakuita ndakukupa zai uchengetedze chii zai sokugaroziva muzukuru pano hapaonekwe kana wadai wakubuda mudare usacheuke wosvika wondiisirawo zairoro pakanaka parisingagumwe nevana kana ani nani zvake ndinoimba zvichakufambira zvakanaka hongu tembo pano hapaonekwe chibuda upesanise hongu tembo hello zimbabwe makadii zvenyu rangu zita ndinonzi mabhonzeni ndaikumbirawo mhuri yezimbabwe kuti mundione ndakamira zvakadai so ndimi munoita kuti timire pano kana chinge ndauya pano handina chimwe chandinokumbira ndinongokumbira kuti musubscribe kuti tikupei zvinhu zvitsva zvangoramba zvichiburwa tibatei pavision city media ndatenda hangu